Kan video hmasa ah khan Israel le Palestine buainak hramthok kong kan zoh hna i Judah miphun le Arab miphun buainak asi chih kong le biaknak lei buainak zong aa tel ve kong kan theih cang. Tutan cu Israel le Palestine buainak pin lei ah Israel nih ralkhamnak ah a hmanmi Hamas rocket pawl vawlei an phanh hlan ah puak dihlak in an kahnak hriamhrei iron dome konglam hi tlawmpal vun zoh tuah hna u sih. Kan tlangtar i kan luh hlan ah Israel mi hna konglam kan zoh hmasa lai. Israel ram hi kum thongkhat zakua sawmli pariat Mei ni hleili ah khan British uknak tangin an rak chuak i ram kipin anmah Israel miphun nih atu an ram khi an rak panh i anmah tein an rak i uk. Israel ram ah hin miphun dangdang an um ve ko nain a tam cem cu Judah miphun an si. Kum thong hnih kum kul milu relnak ni a langhter ning ahcun Israel ram minung za i sawm sarih pali hi Judah miphun an si i za i pakul hi Arab miphun an si. A dang zai panga pawl hi miphun dangdang aa cawhmi an si. Judah miphun an si bantukin mi tambik zong Judah biaknak a zulmi an si. Judah biaknak a zulmi hi an dihlak in za ah sawm sarih pali ṭhiamṭhiam an si i a dang za ah hlei sarih hi Islam biaknak a zulmi an si. A dang pawl hi Khrihfa biaknak a zulmi an si ve. An ram hi ram hmete square kilometer thongkul hrawng a si i a fawinak cun Mizoram ngaw hrawng lawng a si. A ram a hmet bantukin a chung um minung zong million kua le cheu hrawng lawng an si. Cuti a si caah Israel ram chung i Judah miphun taktak cu million sarih hrawng lawng an si tinak a si. Sinain Israel ram lengah Judah miphun Israel ram chung um hnarcheunak tam deuh hrawng an um lai tiah zumh a si. Cuti a si ahcun Judah miphun taktak cu an dihlak in million hleili hrawng vawleicung ah an um tinak a si hnga. An milu tuak ahcun vawleicung ah miphun tlawmte taktak an si. Reltlak hmanh khi an si lo. Nain vawleicung miphun minthang bik an si ṭhiamṭhiam. Pathian thimmi miphun an sinak hi a lang zungzal. Hi tluk milu tlawmte khi Arab miphun torlecheng karlak ah an i ten i Arab mi hna he hlan liopi in ral ah rak i ser hna kaw tuanbia ah an i do i nihin ni tiang ral a tho peng. An pawngkam Arab miphun hna hi an dihlak tuak ahcun minung million zali hrawng an si lai. Nain cu hna lakah cun Pathian nih ṭhawnnak a pek hna i teinak an hmu lengmang. Hlanlio chan ah an pawngkam miphun hna nih voi tampi sal ah an rak tlaih hna. Pathian nih a chuah hna, an tlaih ṭhan hna ti lengmang a rak si. Sinain kum thong khat zakua sawmli pariat hnu cun Pathian nih a kamhmi hna thluachuah cu a lang thluahmah cang. An pawngkam miphun hna nih an tei ti hna lo. Judah miphun ah thilmak ngai pakhat aa phum rihmi cu fimnak a si. Vawleicung laksawng ngan bik Nobel Prize hi vawleicung minung hi zat lengluang ah minung zakua fai lawng nih hi laksawng hi an co khawh rih. Hi vialte laksawng cotu lakah hin minung zakhat leng hi Judah miphun an si an ti. Judah mi chungin za ah kul le hnih nih Nobel Prize hi an co ti a si. Cu nih a langhtermi cu miphun thluachuak le miphun fim an sinak kha a si. Judah thisen a ngeimi chungin vawleicung mi fimfim, dak ṭha le engineer ṭhiamṭhiam zong an tor an ti fawn. Vawlei nih a philh khawh ti hnga lo dingmi vawlei thiamnak ṭhanchotertu scientist Albert Einstein zong kha Judah miphun hi a si. Kum thongkhat zakua sawmli pariat i Pathian kamhmi ram an ser ah khan an pawngkam Arab miphun hna nih an cihmih dih an rak timh hna. An i bawm i khi tluk miphun tam nih khin Israel cu voi thum an rak tuk. Sinain a voi thum ningin an pawngkam Arab miphun hna tu cu an ṭhuat lei hna. Kum thong hnih paruk kum Israel nih Lebanon a rak tuk lioah khan Lebanon tapung Hezbollah pawl nih cun Israel cu rocket in voi thong li hrawng an rak kah i Judah miphun sawmli pali nunnak a rak liam. Kum thong hnih in kum thong hnih pariat karlak ah khan Gaza khuapi in Palestine tapung Hamas pawl nih Israel cu hmunka kip ah rocket kuan in voi thong riat hrawng an kah fawn hna. Vawleipi ralthawh voi hnihnak hnu ah Israel tlukin vawleicung ramdang nih hi tlukin raltuk an tong men lai lo an ti. Hi vialte raltuknak nih hin Israel cu hnahnawhnak ngan tuk a pek hna. Lebanon war lio le bangah khan cun Israel mi million leng nunphung a rak buaiter dih. Hi bantuk hi an ton peng ding a si caah Israel nih cun anmah khamnak ralthuam ṭha an herh hringhran. Kum thong hnih pasarih kum ah khan an ral pawl nih van lei in an kah hna tikah an i khamnak ding Iron Dome cu serhram an rak thawk. Iron Dome hi Rafael Advance System le Israel aerospace industry hna nih an sermi a si i battery pakhat sernak ah hin US dollar million sawmnga hrawng an dih. Tu ah hin Israel nih battery pahra a bunh lio i a dang panga bunh chap an i tim rih. Battery pakhat ah hin rocket kuan pakul aa tlum i fawi tein a dang rawn khawh dingin tuah a si. Iron Dome hi motor cungah khin khawh a si caah hmun kip ah ṭhial a fawite fawn. Iron dawm kuan pakhat hi kezi sawmnga hrawng in a rit i pe kua in a saumi a si. Hi kuan hi vancung meng sawmli tiang hrawng a phan kho i meng zahnih sawmnga hrawng a phan kho dingmi kuan ser an i tim lio. Israel ram cu khoika po in kap hna hman selaw Israel ram a phanh hlan ah ral kuan pawl cu puak lakin rak kap dih dingin iron dawm hi tuahmi a si. Hmanthlak i kan hmuh bantuk hin Israel ram cu khengkor in khuhmi bantuk khi a si. Hi iron dome rianṭuan ning hi hmun thum ah an ṭhen i pakhat hi detecting and tracking radar ti a si. Radar nih cun ralkuan pawl kha a tlaih lai i battle and management control sinah a va kuat lai. Battle and Management Control nih cun ralkuan pawl cawlcangh ning cu a tuak lai i missile firing unit sinah a kuat lai. Missile firing unit nih cun a rak kah ve lai. Hi Iron Dome nih hin za sawmkua cu ṭha tein a ven khawh ti a si. Hinak ṭha deuh chinchin in remh lengmang an i tim fawn. Aaron dawm hi a ṭhat tuk caah vawleicung ram ṭhawngṭha pawl zong nih cawk an hal cio tiah an chim. Vawlei a ṭhancho tuk caah ralthuam zong a ṭhangcho tuk i ramkip nih a ṭha bik cio ngeih an duh dih. Tutan buainak ah hin Israel cu ramkip nih ngol ko cang an ti cio nain a duh bak lo. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nih cun an sual man an hmuh hlan lo cu kan ngol lai lo tiah a leh hna. Hi buainak hi dai hmanhsehlaw miphun le miphun, ram le ram, biaknak le biaknak buainak bantuk a si caah vawleipi a um chung cu buainak hi chuah ṭhan lengmang dawh a si.